Nyanya kisumo au chiwati kale kamosmo nyambita mama nyambita mama mali uno dongo swagi odongo ni angani mone kebedo gara mana wadwa ya yangani de bedo wadwa da timo nana de ande kora dak mana robi bwana kwa nega maka bado nego badia dak mana robi

bet mogo bwana, isedak na mang'eny kapok aneni bwana, isekudho na mang'eny kapok aneni bwana, iselale wang'a marach nyaka neni desema koko kidonjo, inyalo paro adier, aparo apike makolo kodi switch Tidhi, sweet. Tidhi. Omera pare ndalo mwasomo urma. Ah, ah, chon.
Pare ndalo mwasomo. Kawuono dakimor kaka chieng' cha.

Wanyaka go koko bwana. Pare chieng' kaka nchi ya Nairobi bwana, pare 20 23rd. Mm. Inyalo paro 23rd. Mago no se kalo. Nitimo ni nade?
Mano yoda pika yoda pika dek. Okawi koro tenge mago ne mago no se kalo. Nera kila kila abro duoko ni kadok Nairobi. Bwana no kan gine kan gine ma olo ji pesa. Gimi tim. Mm. Kidwa na oli pesa gisani. Mm. Nyaka ius na mwandu ma in go. Koro mwandu mane man go kine gik mane denda yo. Kine gik kaka rwakna mabena. Ne kaka tiena chalo an.

Wuoche ni ami siling mia achiel ma Mera gigi na nyalo achiel mia abich. Mano mari.
Kani ya. Kani nyiew elfu achiel mia abich kare duokgi. Duokgi dhi omi pesa. Ng'e ng'e adaka duokgi. Gie sani to anga yie. Ineno gima timore.
Dala ka kik uchawa ka kuna uchawa no ba. Ni wapuro ni koro dala ka uchaji. Mm. Kwa obi kujo to jin. Magi pesa di. Ma pesa di. Mano mia abich.
Ma pesa di. Auchiel. Wamtaka tangi nyathi pesa. Ma pesa di? Mago auchiel gi gi prabich. Kato dala ka odwa ni mondo kwa Nairobi kuno koru dai. Wang'e ga Nairobi anasedak mang'eny ni koru dai kwa dala kwa Nairobi to biro koru sungo runu ani ko pesa rumo ga piyo bwana pesa jo Nairobi rumo mondo pesa dala mo. Kama okihola wa kara ko kinyal to hola. Timnia. Eh.
Kik wadhi mang'eny ba. Mm. Ing'amo siep dala mang'eny wasomo koi lakini Nairobi okethi. Mm. Nyichi duoki timori marach bwana, piko ma koro kawi to duoki. Mago ne sekalo.
Dhano ema koso. Dhano donge ema ema koso. Dhano koso lakini wadog e chonga. Awinjo ka wachni dok e chonga. Donge siwinjo ga. Eh, eh. Idok e chonga. Eh. Wadog ni e chonga. Tim niya. Usna wuochena. Okay, idwa gola di. Ayie mi. Wuochena nyalo mi siling 100 ba. Med 50. Wamed 50. Ino kaka kori sani kaka chienya na sani ambi tinga pikipiki mondo amadhi amethe kaka jowadwa metho.

Bwana Ke- kel mia abich kel mia abich kel mia abich Eto bwana ma wang ni. nyarubi nyara- nyaka dog Ma wang ni nyara cha dhi tima nade ya. nyochi wang'o maka ipoto mera ipoto Gino ngeno goni mana simu bwana. Ah, Iwa- dewa, dewa, dewa. Ogoni mana simu. agi wadhi nyiewo moko Jodala kachopo kata- narobi wadhi nyiewo moko Jodala kate malendo mera ni nawango kama kama manya wango mathin mabo miya mapesa ma. Ah, umbi umbi umbi ji winjo umbi ji Ah. winjo umbi ji winjo Oh, Nairobi kuno kalinge. ah koling wawinji wawinji Dala kate masaso marach.

Koro ma oro mapiko nyanya. Ah, ah kero kero. Nano na piko. In gi kime idwani mondo mi akaw. We nano na piko bwana. An kume dhi kora na kia bwana. Baga mi kaw mwandu go to ena. Hey. Dhi uru kuchu du kagu ah, bwana. Wan wapuro. Daka wuod, daka wuod gitienda no. Akonya gi ko pato, konya go pato. Me kage. Eh, eh.
Mana kanyalo mia achiel. Tim ni ariyo nyaka mia ariyo ng'ama neno kowuotho kopanda achiel. Mane dhi donjo nang'e e plot omera. Plot? Eh.
Nairobi donjo otieno omera. Idwa dhi donjo Nairobi ka jirani neni. Idonjo otieno. Idhi ninde gari. Ifani jo bidak kuma chini idhi penyi to wuoche gi atina daka ne. Idhi yudo nango. Wedeo.
Mago mago bangi. Ma ma be an mana seto. Omera walere December mabiro. Eh, eko kiduogo.

Kata ma ma jana rubi mano wena. Ma jana rubi mano wena. Wangni. Wangni. Wangni. Ana manyote ya nya kisumu. Omaka dia mieno no kanisa. Hey, ya ragaro tie kama lik manare ni. Hey. Nyaleo ni gaja lo wacho wach gadier. To wangni dhi chalo nare ya gi wada ma manje jara ni kan china wuotho mana gi vest ye gwen kan ya. Ni aleo ni mia mana gi jana rubi. Yok miya giga nyiewo bwana, giga miya onge pajaro mingudi modak mila bwana, giga nyiewo gi pesa na bwana. Jogi dhira robido ka duogo koso pesa to wan mwayawo go wangi bwana. Jogi joma nono joma bure bwana, iwacha go ya. Ei. Ei. Itap wapenya ni gini mos, ngine na ondo kata nyiewo to kamor. Lawni anyiewo to kamor kata mathin. Jo Nairobi gang'o matimo gi gadie? Nairobi kang'o manitie? Ang'o timore ga dalani? Apenj ng'ato nyalo dhi Nairobi maduong' aduga maber to pok nodhi ka kok oduog kok odok Nairobi ka pok ouso nyaka simu. Ni ng'ato uso simu, ng'ato uso law, ng'ato uso wuoche. Ng'ani dhi Nairobi nang'o jowadwa. Ang'a mono ng'ani bede bede ka to pur kaka puro taloso pesa tawang'o maka tatimo mamoko tadhi amako nyaka gire